Hello hello. Tun chu mah chuan in. Doi kan lo siam leh dawn a. Hemi bel ah hian ka siam dawn a maw. Hman rawh hman ngai leh bawl hlo. Kan mamawh ang chi ho te kha hei hetiang te hi an nia. Doi chi ka hman tur hi dawr ah sawmhnih man chi an zawrh ang kha nia hi ka hmang mai ang a. Bawk hnute hi chu kan duang ang kha kan hmang mai dawn a nia. Chini fian leh doi siam na tur. a bela kha a ni bawk ta. Dispo hi chu kan duh leh duh loh kha a ni mai. Chhungkua han ei tur te nei chuanin belah pawh hianin a uk chilh tawp thei a ni. Awle tunah chuanin hei kan bawngtu te chhuan pawh a lo dai tawh a, hei ti hian han ti ila maw? Han dah vang vang na ngam kha a nih chu. Chini hi chu kan duh tam dan a zir khan a ni mai. Thlak dan em em pawh a awm lo.

Tum lutuk duh lo tan phei chuanin bawm khami bawm pakhatah khanin fian hnih kha tawk lek aw hei hi a bawm hnute zuk ti chhi tu tur kha nia dawrah sawmhnihin lei tur a awm a. Mahni pawh na siam thei a mahse kei chu ka siam fuh thei tlat lo a dawi siam nan dawi tho a ngai. Ni chu maw. Hetah hianin dawi kha kan lo chawk kawi ve phawt ang awm. Hei hi a vaiin kan telh mai dawn. Hetia ball a kan han chaw kher nachan chu kan siamna tur bela kan lei luh tawp kha chuanin dawia kha a chung langa tling khawm a nih loh pawn. A mawng lamah khan a hlawmin a awm vek zel a, chuvang chuan tui deuhin kan chawk kawi vek dawn nia. Dawih hi siam a awlsam em em a, hma chuan ka lo thiam ngai lo a. Harsa hi ka lo ti em em a, kan thiam loh vanga nia, thil hi chu kan thiam hma hi chuanin a lo har a, kan thiam hi chuan a lo awl hi a ni mai ta a. Dawi kan siam reng rengin a tho that kan duh chuanin tha takin kan chhin phui ang a, dawhkanah te kan dah mai a, Zankhuain a natuk zingah chuan a tho tha lutuk. Ti te kha an awm a, mahse khua a zir te hi a ni ve leh thauh a, khua lum hi chuanin khatia a han dah mai pawh kha a pawi lo a, ka siam hun lai hi khua hi a chhe thut thut zel a. Khawchin a zir kha ni mai chu pui tha deuh ah khan kan dang a chuanin puan ten kan tua mang a chuti ang ani chuanin duhthusam in a lo tho tha dawn ani this pawh a dah kher ngai lo a bel a up duh tan hei ka lo hmuh lawk ang che aw ti hian polythene in pui takin in tua mang a chumi hnuah rubber emaw hrui khan in in ṭawn anga chu pawh chu-- a phui em em tur a ni chumi hnua bel chhin khan in khuh anga hemi ka video ah hian a lo chhin theihngilh daih a mahse a hnua ka va la chhuak a ka chhin tha leh a ni. Phui taka kan ṭawn hnu a room lum lai ah khan in kan dah mai ang a. The next morning.
Awle hei kan lo en tawh dawn a ni, kan dawi uk kha a tho tha em? Ti te kha maw? A mut thih lan in ka hawng ang ka ti a, mahse hei mut mut zai hi a la rel peih lo muam. a tho tha nge tho tha lo kan lo en lawk ang a hei duhai hianin a eng deuh mah mah a a lang chiang lo va hei a tho tha khawp mai a khal tha bawk a a tui khawp mai. Bela kan up zawk pawh kha hei kan lo hawng ve chhin ang a, pakhat zawka kan up nen khan a danglamna a awm chuang lo a, this pawh hman ngai lova Bela up duh tan khanin ka rawn entir cheu a ni chu. Awle tikhan. Kha ti zawng kha alo ni ta phawt ta, a harsal aw kha ti teh zawng kha ni chu nge ka siam dik thei chuang lo ti te pawh khan in in lo siam dik ngei tawng a, chuvang liau liau a rawn a full a rawn dah chu ka ni a, chuanin tun atan chuan kha ti zawng kha alo ni ta phawt sel a, ahh tawp thleng a in lo en avangin ka lawm em em a, next video ah kan inhmu leh theuh dawn nia aw bye u.